L-Anabtissi jgħidulha wkoll epentesi vokalika u tfisser iż-żieda ta' vokali li mhijiex etimoloġika, jiġifieri mhijiex parti mill-kelma proprjament. Dan huwa fenomenu grafiku, fenomenu grafiku jiġifieri rigward l-ispelling. Issa, irridu nżommu quddiem għajnejna illi Ħafna sekli qabel illum, il-grafija ma kienx standardizzata. Allura pratikament kulħadd kien jipprova jikteb kif iħoss jew kif jidirlu. Fl-isqalli miktub, l-anaptissi tokkori ħafna, ngħidu aħna l-kitba supira trid tinqara supra. Hemm xi eżempji antiki fil-Malti?
Mela, għan nibdilek l-ewwel bluzu ta' sqallija. U għaliex l-użu ta' sqallija? X'dak iż-żmien eh, kull min jikteb għaw Malta kien, speċjalment dawk li kienu notara jew jaħdmu fil-liġi, kienu jew jistudjaw għaw Malta taħt għallima Siċiljani. jew inkella kienu jmorru jistudjaw Sqallija. Allura għalhekk aħna rridu naraw Sqallija x'kien jiġri għax il-mudell kien hemmhekk u dawna kienu jitalmu hemmhekk. Dak iż-żmien propjament laqas li Sqalli ma kienu jitalmu, kulħadd kien jitgħallem il-Latin biss, sa Setteċentu, jiġifieri sa seklu 18, l-uniku lingwa li kienet tiġi malma fl-iskejjel li ma kienux skejl bħal tal-lum imma vera ftit kienu jkunu l-istudenti għax ma kienx obbligatorja l-iskola. Dak iż-żmien kont kulħadd kien jitgħallem il-Latin biss. Allura meta jiġu biex jiktbu bil-Volgari, kienu jgħidulu, il-Volgari ġifieri l-lingwa tal-poplu li kienet differenti kullum kien, dawk kienu jgħidu mela issa nipprova u nara di tiffittjax fl-iskemi tal-Latin. Allura meta kienu jiktbu kliem bl-isqalli, In-notara ġeneralment kien ikollhom bżonn jiktbu kien bl-isqalli għaliex. Għax ġeneralment jekk inti qed tgħid fejn naf intestment ta' xi ħadd u għandek il-lista tal-oġġetti li għandu d-dar. Tajjeb, jew nkella d-dota, il-lista ta' x'se tieħu magħha di l-arusa. Jidħlu ħafna oġġetti li fi żmien il-Lumani ma jidrux, jew fil-dizzjonarji tal-Latin eh, ma jeżistux. Allura dak li jkun kien jiktibha skont kif jismaħħa.

jew bit-Taljan tal-lum, votarsi, maritarsi, dirmelo, tirarsi, blata, knisja, kamla, kirkoppa, karmuċu, li huwa ż-żarmuċ, maħaluba, makluba, magazzenu, maħżen, misida, msida, eċċetera. Dak fi Sqallija. Hawn Malta da żmien ta' li kien jikteb Brandano, Brandano stess u oħrajn bħalu, kollha kienu jużaw din il- teknika li ddaħħal vokali biex tissepara dawk il-konsonanti li fil-Latin rari jirrikorru ħdejn xulxin, per eżempju MT, MS, allura jagħmlulek mi si da jew me ta lix u dal-affarijiet. Per eżempju, affarijiet li kliem li nsibuhom f'reġistri notarili, mhux propja f'dil poeżija biss, għandek mitarrife li hija l-imtarfa, marsa xiloku li huwa xlok, marsa xlok, għandna moramma li hija mramma, makazeni li huwa maħzen, merkhelet il-mogħoż, li hija merħlet il-mogħoż. U Wettinger isemmi wkoll kliem bħal mi sirah, li hu misraħ, mi ġarru. Issa jiena qed nagħmel ħażin qed naqrhom, qed naqrhom sempliċiment biex inġiblek l-eżempju. Għax huma waqt li kienu qegħdin jaqrawhom, daw dik il-vokali anaptittika kienu jarfuha u jaqbżuha. Allura kien jgħid mtarfa, marsaxlokk, misraħ, mġarr, mħabba, mnajdra, msida.
Għaliex hija importanti l-analiżi tal-anaptissi fil-kantilena?
Importanti għax bekk biss eh, il-versi jistgħu jiġu ridotti għal endekasillabi. Inkella jkollna versi ta' 15 jew 14 il-vokal, il-sillaba. li huwa vers li ma jeżistix. Tajdli għaliex importanti illi nżommu mal-endeka sillabu. L-ewwel ħaġa għax it-tradizzjoni hija dik Latina ta' dil-poeżija. Jekk hijiex ispirata minn Spanja jew minn Sqallija jew mill-Latin, hija punt dibattibbli, ma nafux fil-fatt, qed infittxu patterns, jiena ngħid għalija pattern eżatt preċiż bħal din li huwa sitt versi, erba' versi, erba' versi u sitt versi, ma rnexxilix insib. Mkien, però l-kantilena, u għalhekk jgħidilha kantilena, Brandano, kella skemi pjuttost liberi fis-sens li ma kienx passunet bil-fors 14 il-vers, jew l-kanzone li bil-fors irid ikollok stanza u stanza u stanza, jew inkella ballata li jkollok il-ballata u r-ritornell. Di x'aktarx l-iżjed li tixbah, ngħid għalija jien, il-ballata, imħabba l-fatt illi għandek dik il-kwartina fin-nofs. Għax skont l-emendatio li għamilt jien tagħha, hawnhekk m'għandniex sitta, erbgħa, erbgħa u sitta, imma sitta, erbgħa u sitta bħala pattern, għax il-kwartina hija ripetuta. Allura meta qed tagħżel di, inti l-poeta Sqalli ma kienx il-poeta tal-Medjoevu, ma kienx liberu bħal mhu l-poeta tal-lum. Dik l-iżjed ħaġa diffiċli biex infiehem l-istudenti tiegħi. Għax eh, illum il-ġurnata mdorri naqraw il-poeżija aħna bil-mentalità post-romantika. Il-romantiċi eh, bidluha il-mod ta' kif tikteb il-poeżija. Il-medjevali le, il-medjevalista kien, eh, poeta medjevali kien wieħed li jislu l-nifsu bħala artiġan iżjed milli bħala artist, u għalih is-simmetrija kienet importanti ħafna. Issa, meta poeta se jibda jikteb, medjevali, se jażel il-forma tal-poezija li se jikteb. Allora, għawek da għażel, ovvjament, l-endeka sillabu. Għaliex l-endikasillabo? Għax di poeżija serja. It-topik tagħha huwa pjuttost serju, anzi trist, dan huwa lament. Allora il-fatt li dana naraw jekk humiex endekasillibi jew le jista' jurjulna biss la naptissi. Inneħħu t-tikek minn taħt il-versi li għandek hawnhekk, pereżempju, ara, u tara kif kważi kollha barra da u da għandhom 11 eh, il-sillaba.
Jiġifieri, huwa probabbli li l-versi tal-Kantilena jkunu endesillabiċi kif jikkonkludi Oliver Friggieri?
Ma Oliver Friggieri mhux proprja kkonkluda hekk. Oliver Friggieri qal li xi wħud minnhom huma endekasillabi għax ma applikax ir-regola tal-anaptissi. Tajjeb, però bl-anaptissi huma kollha jistgħu jiġu ridotti għal 11-il vers, barra daw it-tnejn kif għadtlek. L-ewwel wieħed, xidew il-qata, u fen ħajran, Dik il-fen u dik ix-xi huma żewġ sillabi żejda. Issa, di teżisti, huwa fenomenu rari ħafna fil-poeżija midjevali Taljana. Rari ħafna imma teżisti u jgħidulha anacrusi mobile. Il-poeta mid-dehra, jiġifieri Pietro Caxxaro, kien jaf biha din u ħa din il-libertà li jdaħħal l-anacrusi mobile darbtejn.
Forsi tista' tagħti xi eżempji fejn tokkorri l-anaptissi fil-kantilena?
Mela, eh, li nista' nara, per eżempju, jinara, hawnhekk għandek eh, kitatili u mektatilix. Dan huwa każ interessanti ħafna lix, għax għandek l-istess verb. Naħseb li l-lum il-ġurnata jiġi l-verb taqta, tajjeb, jew taħti, għax il-ħulk kienu jirrappreżentawhom bl-istess konsonanti. Allora għandek eh, kitatili li fiha

imma hawnhekk qiegħda rappreżentata bil-waj u aħna ikonna tentazzjoni naqrawha ħamira. Timajt u tumajt fej il-fatt li l-vokali anaptittika hija differenti darba i u darba u turi kemm verament m'hemmx regoli fissi u kemm verament din il-vokali hija żejda għax mhijiex fil-kelma fija nifisa. Għax kull kien jgħid dejjem timajt u mhux daqqa timajt u daqqa tumajt. U hemmhekk sempliċement qed idaħħal vokali Għatona trid tkun dejjem mingħajr aċċent għax inkella ma tistax tinġabar flimkien biex jissepara daw il-gruppi konsonantiċi. Konsonanti ma' emme, konsonanti ma' eh, emme ma' konsonanti oħra, ti ma' k, ti ma' enne, u chi matem. Dawn huma ħsejjes li jinħassu goffi bil-Latin, allura min qed jikteb iħoss li għandu jdaħħal vokali bejniethom.
Fid-dawl ta' din l-osservazzjoni, għaliex Pietru Caxaro għamel użu minn din il-vokali anaptittika?
Sempliċiment għax kien qiegħed juża, kien qiegħed jikteb kliem li mhuwiex Latin. Kieku kien qed jikteb bil-Latin ma kienx ikollu bżonna. Nafu li eh, Brandano stess qalilna li dak kien poeta li kien jikteb anki poeżiji bil-Latin, mhux veru, u dik kienet l-abitudni grafika tiegħu. Aħna llum il-ġurnata ħafna drabi tara eh, studenti li jagħmlu żbalji jinnalem it-Taljan, anki fit-Taljan, però naħseb li anke fil-Malti jsiru daw, li juru li qed iħossu meta jiktbu l-influenza tal-Ingliż. Allura qis hekk xi ħaġa li huwa bl-Ingliż, idaħħlu awtomatikament forma grafika anki fil-Malti jew fit-Taljan. Nistgħu narawh pereżempju fl-isem ta' tfajla li hija Stefania pereżempju sewwa. Stefania jekk huwa isem bit-Taljan jinkiteb bl-F. Però ħafna jekk tgħidilhom it-tifla tiegħi jisimha Stefania, jaqbdu u jiktbuhielek bil-PH. Għax imdorrijin Stephen jagħmluha bil-PH. Hemmhekk għandek dan il-fenomenu għaddej u tinsiex m'hemmx regoli fissi, ġifieri min qed jikteb m'għandux gwida, m'għandux dizzjunarju tal-Malti, ma jeżistix laqas grammatika, allura qed jimxi bil-widna u bl-abitudni tal-għajn.
Waqgħet hi imramti.